Үтүө күнүнэн! Биһиги бүгүҥҥү тиэмабыт «Туохтуур сирэй» диэн иитэ. Бу тугуй? Биһиги иннибитигэр солбуйар ааттар «мин», «эн», «кини», «биһиги», «эһиги», Кинилэр толкуйдааҥ, бу тыллар туохтуур сэридэниитигэр туох сыһыаннаахтарый? Мин уонна биһиги бастакы сирэй оччоҕуна Н уонна Биһиги, иккис сирэй, кини, кинилэр, үһүс сирэй Мин, эн, кини, биһиэхэ биир ахсаан буолар. Мин диэн бэйэбин этэбин, эн эбэтэр кини диэн эмиэ соҕотох киһини этэбит. Биһиги эһиги кинилэр диэн элбэх ахсаан буолар, тоҕо диэтэххэ икки, онтон элбэх киһини ааттыыбыт. Онон биһиги түмүк таблицабыт сирэй уонна ахсаан киэнэ маннык буолуон сөп Бутоврицабытын төбөбүтүгэр тута сылдьабыт, тоҕо диэтэххэ, туохтуур сирэйдэниитигэр өссө кэм өйдөбүлэ баар. Кэм өйдөбүлэ диэн тугуй? Саха тылыгар урут ааспыт кэм Билигин ааспыт кэм, билиҥҥи кэм уонна кэлэр кэм диэн баар. Биһиги бу түөрт кэми кэл диэн тыл көмөтүнэн көрө-хайыҥ. Кэл диэн тылы урут ааспыт кэмҥэ туруоран биэрдэхпитинэ, бастакы сирэй биир ахсаана кэлбитим, Элбэх ахсаана кэлбиппит диэн буолар. Иккис сирэйгэ эн кэлбитиҥ эһиги кэлбиккит. Үһүс сирэйгэ кини кэлбитэ, элбэх ахсааҥҥа кинилэр кэлбиттэрэ. Болҕойуҥ, урут ааспыт кэм уонна билигин ааспыт кэм уратылаһаллар. Өскөтүн урут ааспыт кэм биир ахсааныгар бастакы сирэйгэ кэлбитим диэн буоллаҕына, билигин ааспыт кэмҥэ кэллим диэн буолар салгыы көрүөххэйиҥ билиҥҥи кэм мин кэлэбин Эн кэлэҕин, кини кэлэр, биһиги кэлэбит, эһиги кэлэҕит, кинилэр кэлэллэр. Кэлэр кэм биир ахсааҥҥа мин кэлиэҕим, эн кэлиэҕиҥ Кини кэлиэҕэ. Элбэх ахсааҥҥа биһиги кэлиэхпит, эһиги кэлиэххит, кинилэр кэлиэхтэрэ. Бу биһиэхэ буолар форма диэн ааттанар. Тоҕо диэтэххэ, биһиги көрбүт тылларбыт барыта олоххо буолаллар эбэтэр буола тураллар буолуохтара. Маны таһынан биһиэхэ буолбат форма диэн баар. Холобур, урут ааспыт кэм бастакы сирэ биир ахсааныгар кэл диэн тыл кэлбитим буоллаҕына, буолбат формата кэлбэтэҕим диэн буолар. Ол аата манан биһиги көрөбүт туох эмэ дьайыы оҥоһуллубатаҕын. эрчиллиилэри көрүөххэйиҥ эһигиннигэр бастакы сорудах туохтуурдары булан сирэйдэрин ахсааннарын кэмнэрин быһаарыҥ бастакы этиини көрөбүт биэрэккэ киһитэ сүөһүтэ элбээбитэ сорудах быһыытынан бастаан туохтуурун булабыт Биһиэхэ туохтуура элбээбитэ диэн, бу тылга ханнык сирэй, ханнык ахсаан, ханнык кэм турарый? Таблицабытын эргитэн көрүөхпүтүн сөп уонна быһаарабыт. Элбээбитэ үһүс сирэй, элбээбитэ туох эбэтэр Ким? Кини. Үһүс сирэй кини диэн биһиэхэ биир ахсаан уонна элбээбитэ урут ааспыт кэм. Атын тыллары манна майгынатан оҥоруоххутун сөп. Ол эрэн Манна дьайыы ньымата тугуй? Сирэйи, ахсааны уонна кэми биһиги өйбүтүгэр хайдах табыгастаахтык тутуохпутун сөбүй? Иккис сорудах бэриллэбит сорудахтары хайдах баарынан толоробут. Бастакыта, ыллаа диэн тылы сөп түбэһиннэрэн суруйабыт. Билиҥҥи кэм үһүс сирэй биир ахсаан буолар форматыгар туруоран биэрэбит. Үһүс сирэй биһиэхэ кини диэн биир ахсаана билиҥҥи кэмҥэ туруоран биэрэбит. Кини тугу гынар сибилигин ыллыыр ыллыыр диэн улаата оһоруллуохтаах үөр уонна бил диэн тыллары эмиэ бэриллибит кэпкэ туруоран биэрэбит бүгүн биһиги туохтуур сэриидэниитэ диэн теманы үөрэтэн Астыбыт. Кэлэр дьарыктарга көрсүөххэ диэри.